Jgħajtu xjuħ u jgħajtu tfal, Viva viva l-Karnival! Il-Karnival ta' Malta ċċelebrat fil-Gżejjer Maltin, in-Nadura, Għawdex, popolari mmens, Ħal Għaxaq, Irħula, tista' tgħid kollha jagħmlu xi ħaġa marbuta mal-Karnival u bla dubju fil-belt kapitali Maltija, il-Belt Valletta. Lura fis-sekli tnax u tlettax il-Karnival diġà kien jiġi ċċelebrat b'qawwa kbira f'Venezja, Milan, Ruma u ovvjament aħna ninsabu viċin ħadna xi ftit influwenzi. Jidher li għall-ħabta tas-seklu sittax, Anke f'Santu Spirtu, l-anzjani u l-morda kienu jingħataw ikel speċjali bħal ġobon, vitella u saħansitra anke ħalib. Ħames snin wara li ġew l-Ordni f'Malta, jiġifieri fl-1535, diġà kien hawn forma ta' ċelebrazzjonijiet. Il-Gran Mastru kien ta permess ukoll biex jintlibsu l-maskri, u ħadu sehem ukoll il-kavallieri. U tistgħu timmaġinaw x'ġara, nħallikom timmaġinaw weħedkom. Tbaħħrit, divertiment u xalar bla waqfien. Iktar tard, jekk tiftakru, ġieli ngħidu jseħħ wiċċ l-askri. ġejja minn żmien il-Gramastru Laskaris, għaliex kien waqqaf li jsiru ċertu ċelebrazzjonijiet tal-Karnival u l-Maltin kienu ħasbu li kienu l-Ġiżwiti li xewxu lill-Granmastru biex jagħmel hekk. Insomma, minn żmien għal ieħor l-istejjer jinbidlu, sa llum għadna niċċelebraw il-Karnival, imma ejja nerġgħu mmorru lura fiż-żmien, anke fi żmien l-Ingliżi. L-Ingliżi fi Pjazza ta' warajna, Pjazza San Ġorġ, kienu jagħmlu il-Ġostra, li huwa bħal tournament fejn kienu jilbsu l-korazzi, mill-armerija tal-palazz stess u jirkbu fuq iż-żwiemel u jagħmlu bħal lotta bejniethom u dik kienet xi ħaġa spettakolari. Il-famuża xabla, il-logħob tax-xwabel, il-Maltin jiġqu flimkien mal-kavallieri kontra t-Torok, nafu għaliex it-Torok, li kienet ukoll bdiet fil-Birgu u l-kelma propja kienet parare. Għalhekk ġiet il-parata, jiġifieri jillottaw bix-xwabel, li baqgħet tradizzjoni llum il-ġurnata naraw it-tfal jiżfnuha u nistgħu ngħidu li biha tiftaħ il-festa tal-Karnival f'Malta. L-għada jibda r-Randan, 40 jum ta' sawm u astinenza u penitenza. Allura carne vale, jiġifieri il-laħam jiswa. Imbagħad carne leviare. Tneħħi l-laħam għaliex il-laħam ma jkunx jiswa iżjed. Żewġ affarijiet oħra interessanti, Palazzo Castellenija, jiġifieri li llum huwa l-Ministeru tas-Saħħa, kienet titwaħħal l-ġebla u kienu joqogħdu jsawtuha. Din kienet tissimbolizza li f'dawn il-jiem tal-Karnival ma tingħatax penitenza u jkun hemm ftit iktar laxkar u divertiment u xalar. Apparti hekk, issa iktar viċin lejna, Kien hemm Lebaniż, Axi Diaq, li qal li ra affarijiet li ma jitwemmnux, bħal meta rġiel libsu ta' nisa u nisa libsu ta' rġiel. Din għadha popolari sal-lum u fil-Karnival tista' tgħid li ħafna rġiel libsu ta' nisa. Insomma, il-Karnival it-tajjeb u nawguraw lil dawk l-artisti kollha li jiċċelebraw dan iż-żmien ta' festa mill-isbaħ.